Hintala yoo adhaana dhageettu bayyatti irraa dhaabattu aakhiratti dabarse Rabbiin. Hintala mana ofii malee hin nyaanne aakhiratti dabarse Rabbiin. Dhiira yoo haati mana isaa fayyaa dhabdu yaa Rabbii natti ay dabarsi jedhullee aakhiratti dabarse Rabbiin. Yaa Rabbii natti ay dabarsi jedhe. Rabbii kiyyaa Ana gogaa homittuun tolle moo natti hambisuu heddaa yaa rabbi yaa rabbi ana wayya ajalli ana haa gahu rabbii kiyya wallahi warra akkana jedhu jira wallahi warra akkana jedhu jira way ijja tiyya tanaan arge dubartii yoo abbaan warraa sakratti seenu yaa rabbi natti ay dabarsi Salphinnaa na saaxiluu heddaa Rabbii kiyya ta jettu jira hin yaadessu inni daara aakhiraa. Ardha dhiira yoomuma narraa duutiif niitii ofii yoomuma duutiif an yoom du'an jedhu bar an yoom du'aa keessan ba'u yoomuma ajalli narraa gaya jedha itti deemee haada morma dhawachuu hin sodaate Rabbiin illee hin sodaanne Gadama sodaate. Isa kanaafi isii osoo inni hin du'in gaafa inni du'e nama itti heerumtu laallattu Rabbi walitti nu hambise. Wanni akkanatti qallee qolaa baafnee qaayidhuuf bakka jirru kana beeynee tartiibatti haa deebinuufi ikhwaa fillaah. Akkamitti gammadda ati obboleettii Islaamaa wayta obboleettiin tantee shanee waliin rakkattu dhiirsa malee? Akkamitti gammadda ati obboleessa kiyya? Obboleessa kan kee ka shanee ofii irraa fottoqee, haadha mana ofii gaarichoo irraa fottoqee, manni diigamee ibiddi itti qabatee, isiin adda ilmoolee waliin boottu, inni adda ona galu. Rabbii keenna sodaannee, dubartiin yoo namichi manaa bayuu kana keessaa arrabni kee qooda qabaate Rabbi sodaadhu. Dubartiin gariin arrabaan utubaa jahannamitti hidhamti jedha Rasuulli Caalamaa Qiyaamaa Aleyhi Salaatu Wassalaam. Gariin harma isaaniitiin utubaa jahannamitti hidhaman jedhan. Warri arrabaan utubaa jahannamitti hidhamanii azzabaman warra arrabni isaanii algalaati. Algalli kun namuma maraa galaami. Arraba algala ima beeynaami waluma. Arraba algala ittisan qabu waan jedhuu barbaade ima oofa. Abbaan warraa manatti gallaan raahaan qabu muxuxi. Osoo daftee naa bariitee manuma kanaa bahee dhaba tahe jedha. Ibidda itti qabataa bule. Hirribaa kaaftee itti qaayiti. Gadi baatee dubartii hamattii mii kuno tiyya na rabsifti jedhaan tiyya hirriba na dhooggite maal kun hujima keessanii mirimo beekamaadha kun tiyya yoo an rafu nan dammaysitu jettee walitti haasoyte akka an rafu barbaadde tiyya kaaftee homa gidee duniyaa natti haasoyte jedhan akkanumatti waluma alanshaa oola kun ooluma keessa oola mistiriin mana manaa ala kana jira mana maraa mistiriin ala kana jira ikhwaa Akkasumatti jama'aan dubartiillee waan ummata kanaa haasayan. Allaahumma yoo hintala takkittii Rabbitti amante taate malee. Mucayyoo wahiittu abbaan mana isii Shee Ibraahim jedhaniin affeerraa dubartii waameeti. Dubartiin mana isiititti wal geettee jamaa'aan dubartii yoo wal gayu ree waan dhiiraa kana haasahuu way dhiisa kaan ol ciranii kaan gad ciranii kaan dalgatti ciranii kaan dagaleetti ciranii dhiigaa fi foon isaa kana waliin baxaabbatan mucayyoon haadha manaa tuni waamteeti jara keenna jetteen hooy jedhanii Baraa dhiira isin akkanatti ol cirtanii gad cirtan tana Rabbii jedhaa irraa gabaabbadhaa Shee Ibraahimii kiyya fa'atu keessa jira jetteen. Shee Ibraahim abbaa mana isiiti. In jaalatti akka malee innillee isii jaalata. Dhiira isin waan isii dubbattan kana Shee Ibraahimii kiyya fa'atu keessa jira. Shee Ibraahimii kiyyallee walumaan hamataa jirtanii Rabbii jedhaa irraa dhaabadhaa jetteen. Da'oo teessan da'oo nagayaa da'oo wayyoomaa Da'oo ulfinnaa da'oo jaalalaa ta afaan tokkochaa Ka haati manaallee yoomuma dhii osoo daftee dhiitee da'otti gale jettu Ka abbaan warraallee osoo dhiitee da'otti gale jedhu Warra walii hawwu rabbi sin haa taasisu Ilmooleen barakaa qabdu ilmooleen tartiiba qabdu Ilmooleen fiixa baatu isinirraa haa dhalattu bi'idhnillaahil kariimi Maqaa hintala teessaniitiin ilmi badii karra teessan hin dhufinii Maqaa ilma keessaniitiin hintalti badii karra keessan hin dhufinii. Isin marri warra tika Rabbiitiin bobba'ee galu Rabbi isin haa taasisu. Wayyoomaa fi hormata, hishmaa fi adaba, obsaaf ciniinnatanii bultii oofuu dubartii teenna Rabbi haa deebisu. Yaa Rabbi nuu deebisi. Nu qaraa namni dhiiraa kuni akkuma jiru jira namni. Akkuma jiru jira. Dur afaan kama dhiiraattu al gala. Aqliin kama dhiiraattu al gala. Namni hayaa'aan, hishmaan, adabaan, Bareeduma ofii dhoysee sagalee ofii dhoyfatee horee dagaagee laga yaa'ee aalamni kun marti ummata tahe dubartiidha. Obsa dubartitti rabbi nuu haa deebisu Obsa dubartitti rabbi nuu haa deebisu Teessuma dubartitti rabbi nuu haa deebisu Rizqiin teessan bakka teettanitti isin haa soytu Dheedhii rabbi isin hin soorinii Bilchaattuu rabbi isin haa sooru Bilchaattuu rabbi isin haa sooru Hikmaa rabbi nu haa waffaqu ikhwaan. Narji ilal mawduu botaa teennatti deebina. Yoo oduun daarussalaamii akkana taate oduun jahannamii rabbii keennaa tanuma.